Исәннәрмесез, дуслар! Хәерле кич, кадерле дуслар, телевизор караучылар, жюри әгъзалары, исәнмесез! Әйдә шаярт, ширек финал! Без башлап җибәрәбез! Ширек финалның икенче өлешендә катнашалар. Арча районы Әүф җыелма командасы. Балтач районы Сарымсак командасы. Яңа Чишмә 5 Эксель. Һәм инде Тукай районы Тукай җыелма командасы. Уенның тема буенча кысалар юк, ләкин бер генә шарт бар. Сәхнәдә биштән, ар... биштән артык кеше торырга тиеш түгел. Бу дүрт командадан икесе генә ярымфиналга чыгарга тиеш. Анда чыгыр өчен елмая торган смайлик җыярга кирәк. Кемнең елмаюлар күбрәк була, шул җиңә. Бүген безнең ике бәйге, сәламләү һәм импровизация. Кем моны бәяли? Әйдәгез, жюри әгъзалары белән танышып китик. Безнең Әйдә шаяртның саундтрегы өчен зур рәхмәт безнең бүгенге беренче жюри әгъзасенә. Популяр җырчы Рамиль Закиров! Хоп, хоп! Эх, дәрт бар иде. Дәвам итәбез. Э, безнең инде э, тәҗрибәле жюри әгъзасы, э, безнең яраткан Иң стильле алып баручы, Гөлназ Сапарова! Дуслар, Тәртип радиосы баш мөхәррире, яңа гына әти булган Айваз Садыров котлыйбыз! Газизә әтисе! Айваз, котлыйбыз чын күңелдән! Шулай ук безнең жюри әгъзасы буларак беренче тапкыр рэпер, блогер, Клабхаус кешесе, каршы алабыз, Искандер Шакиров! Дуслар, һәм инде, һәм инде Татарстанның халык Башкортстанның атказанган артисты Җәвит абый Шакиров! юморист, приколист, сүз остасы. Жюри әгъзалары әзер, тамашачы, сез әзерме? Алайса, традиция буенча без булдырабыз! Афәрин, командаларны сәхнә артына озатабыз. Башлап җибәрәбез. Беренче булып, Арча районы Әүф җыелма командасы. Киттек. Арча җыелма командасы Әүф, сәлам, сәлам. Сәлам! Туктагыз әле, менә Әүф ул нәрсәне аңлата?

Арча каршы алабыз. Киттек.
Хәерле кич, сезнең каршыгызда Арчадан Әүф командасы. Без башлыйбыз.
Ә бу миләш, ул бик сизгер кыз. Өстәлдә яңа пешкән бәлеш. Һап! Һап!
Һап! Ул баланнан ясалган. Әллә бәлеш, әллә гәлүш. Хуш исләрен чыгарган. Һей!
Һей! Һей! Истә калды балан бәлеше.

Валентина! Так, Евлампий, даже не мечтай!
Әнис, син нәрсәгә кулыңа чәчәк тотып чыктың ул? Ничек инде нәрсәгә?
Залда бит Гөлназ Сафарова утыра. Гөлназ, сез шул хәтлек матур историслар төшерәсез. Мөмкинме сезнең белән уртак сторис төшерергә? Галуш эче төсле кызыл иреннәрең, галуш төбе кебек кара күзләрең. Галуш күргән саен искә алам Гөлназ Сафарова күз билләрен. Сезнең янда басып торган чакта Дөрләп яна минем йөрәгем, Сездән башка ничек яшәрмен, Галушларны ничек киярмен.
Без көтеп алган яз да килеп җитте. Тиздән кошлар да кайтыр. Күз алдыгызга китерегез, Индия, океан буенда, татар үрдәкләре туган якка кайтырга җыенып утыра.

Һә кайтабыз да, безне охотниклар ата башлый. Бак, бак, бак. Әле алар көздән дә аталар, яздан да аталар. Минем итем җитмәгән дә кайтып җитергә. Бак, бак, бак, бак. Бак, бак, бак. Бак, бак, бак. Бак. Бак, бак. Бак, бак, бак. Һә иртәрәк кайтсак, боз белән бозны баш белән ватып балык тотырга. Бак, бак, бак.
Бак, бак, бак.
Минем аңгырайып бетәм, сотрясение мозга алам уже баш белән бозны ватып. Еще ата үрдәкләр. Бак, бак. Бак, бак. Самый ямьсез килеп топтап китә. Бак, бак.
Бак, бак. Аңларым берсе генә булса, көтүләре белән килеп топтап китәләр. Сорамыйлар да, бер-бер атлы. Эй, бак, бак, бак, бак. Ул бәхет булса икән әле.

Рязанский үрдәк. Татарларда гына бит ул бак-бак. Урысларда керә-керә. Бак-бак-бак-бак.
Эх, карале нинди матурлык! Әйдәле, шушы матурлыкта синең белән икәү генә калыйк әле. Татарстанга кайткач, яңадан кайтасы бит. Ә без монда синең белән диңгезләрдә йөзәрбез, гүләт итәрбез, бананнар ашарбыз. Юк, мин кайтам. Анда минем туган ягым, анда мине әнкәй көтә. Әнкәй?
Әнкәй.
Ник синең анаң бит кырыеңда утыра? Бак, бак, бак, бак, бак, бак, бак.
Какая разница, мин барыбер синең белән калмыйм. Син даже үрдәк тә түгел, син попугай. Әни, киттек. Бак, бак.
Бик кирәгегез бар ие. Киттем ут шәне, күкләргә бәйләнәм. Аларга зато алимент түлисе булмый. Бак, бак. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрең, синең алдан мин белгән. Дуслар, нәрсә әйтәсе килә ахырдан? Безнең Арча, ул Париж кебек. Ана, теге якта. Парижга барышсый, кереп китәргә онытмагыз. Арча КВН командасы, һәрберебезнең үз акылы. Рәхмәт!
Әүф КВН командасы, Арча районы, алкышлыйк! Егетләрне, кызларны һәм инде жюри әгъзаларына карыйбыз, нинди нәтиҗә куябыз микән? Рамил уйлап утыра. Интрига. Так. Әйдәгез, дуслар, өч, дүрт күтәрәбез смайликларны. Гөлназ елмая, Искәндәр елмая, Рамил елмая һәм Җәүит абый елмая. Айваз, бер мең су смайл. Айваз һәр вакыттагыча ма?
Айваз якташларына үзем сүзне әйтәм диде. Шуңа күрә без аңардан узып сүз әйтергә куркабыз. Әйдә, Айваз.
Арчалар бит. Арчалар сәлам, якташлар сәлам. Э, моңа кадәр Аллага шөкер э, районыбызга э, тел теш тидермәдегез. Безнең арчаларның данын яклап килдегез. Ләкин минем әлеге вакытта елмаю, елмаймаган смайлик күтәрмәү әле ул э, арчаларын төшеп калган дигәнен аңлатмый. Менә барлык нәтиҗә, барлык командалар уйнаганнан соң билгеле булачак. Әйтеп узу буенча, менә сез куйган планкадан хәзер башка командалар э, өскәрәк үрмәли икән, мин елмаячакмын. Юк икән, аларга да нәкъ тә сезгә тәтеген билгә тәтеячәк. Алга таба уңышлар гына телим сезгә. Рәхмәт бик зур.
Барча, менә шулай башланып китте. Кайгырмагыз, чөнки бүген безнең Айваз жюриде, ә ул инде һәрвакыттагыча шулай иттереп башлап җибәрә. Бер моңсу смайл, дүртесе елмая, бу әйбәт результат. Алкышлар бирик Арча командасына һәм озатабыз сезне сәхнә артына. Дәвам итәбез, дәвам итәбез, дуслар, безнең чиратта Балтач Районы Сорымсак КВН командасы каршы алабыз. Сорымсак командасы, Балтач, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләрегез?
Әйбәт.
А, кая сезнең теге э, сорымсак киндергыз? Э, Терелдегезме әллә? Хәзер киябез.
А, аңлашылды.
Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Балтач районы җитәкчеләребезгә һәм дә инде үзебезнең яраткан җанатарларыбызга зур сәламнәребезне һәм рәхмәтләребезне җиткерәбез.

Беләсегез килсә, ул шундый текә, хәтта ишекне ачканда, ишек шыгырдамый, ә ыңгыраша. Әлфис, син кайда югалдың ул? Парковкада идем, урын калмаган. Нинди урын, синең машинаң да юк бит! Зато магнит толы бар, нәрсәдән дә булса башларга кирәктер бит!
Әйдә, тыңлап карыйк синең текә җырларыңны!

Типы сорауларың бар штоли? Эйе, ул миңа типы ошый. Аңламадым.
Син минем бердәнбер дустым. Ул минем бердәнбер апаем. Бу бердәнбер әйдә шаярт, бердәнбер Татарстан, бердәнбер Рәсәй. Гафу итегез, кызып киттем!
Таныш маңка исе килә. Таптым бугай мин боларны. Уф, әни килеп җитте. Ха, тагын төкеренә-төкеренә квнчын сүгә инде. Ну, ярар, була торган хәл инде, ул безнең әни, без аны яратабыз. Ну, ул бит наруш төкере! Пфу!
Әйттем бит мин сезгә, бүтән ул КВНыгызга бер аяк белән дә атлыйсы түгел! Ну ие, без сразу икесе белән атладык.
Әни, сиңа КВН ошамагач, син монда ник килдең соң? Чынлап, нишлим мин монда? Нәрсәгә килдем мин бу тормышка? Тормышның мәгънәсе нәрсәдә?
Ой, балалар, яз җиттеме әллә? Нәрсәгә, әни? Ник карагыз, минем каршына нинди матур песиләр утыра. Ник, тукта, әни, песиләр бит алар, йомшакта һәм җылыда гына утыралар. Ник күрмисезмени, алар арасында нинди йомшак һәм җылы ир-ат утыра, Җәвитем.

Әни, җитте инде, ә? Җитте! Тор давай! Әни, ну бит аның гаиләсе бар, ә? Вообще-то безгә әти кирәк.
Әни, бар, мишәкләй бирмә әле, ә? Мин бит комачауламыйм, мин сезгә булышырга диеп кенә килдем. Так, хәзер менә Кировтан Лена апагыз белән генә сөйләшеп алам да, әйме? Алло, Еленочка, күрсәтә торыгыз, күрсәтә торыгыз. Ие, ие, тыңлыйм сине, әй, алло. Дуслар, үзебезнең чыгышны шушы матур кичне безнең кызык видеодан башлап җибәрәсе килә. Ә татарларда нәрсә кызык? Әлбәттә, Рамил Агдеев!
Ты горишь. Район.

Күз алдына китерегез Лего гомеренең бер көне. Так, пластмассики, син кухняга чыгып ят. Ә син коридорга как раз анда лампочка эшләми. Ә син?
Ә мин зал уртасында калам, чтоб наверняка басты. Коткарыгыз!
Балтачның истәлекле көне.
Исәнмесез, кадерле Балтач халкы! Бүген безнең өчен бик мөһим көн, чөнки бүген бездә күпер ачу тантанасы.
Туктагыз, тукта! Ә сез күперне кайда алып киттегез? Ике миллион җиде йөз илле сум! Ә урласалар?
Дуслар, ахырдан безнең шуны әйтәсе килә. Алло. Без...
Әйе, әйе, Лена, әйе. Ие, ие, ник мин дә шулай дип әйтәм ич инде сиңа. Ие. Ахырдан шуны әйтәсе килә. Без сезнең белән Юк, юк, син аңламыйсың, аңламыйсың. Тукта, менә мин сиңа татарчалатып әйтәм. Ну, мишәтләмә инде! Без үзебезнең чыгышыбызны тәмамлакчы булабыз. Мин мишәтләмә түгел, мин Сания. Һәм мин сезнең Лена апагыз белән сөйләшәм. Алло, беләсеңме, Леночка, менә син э, Кировта торып, безнең Татарстанда нәрсә булганын белмисең дә. Ә безнең Татарстанда балалар бер зур сәхнәгә җыелып, барысы бергә җыелып үзләренең талантларын күрсәтәләр, татар телен күтәрәләр, чиста итеп, татарча итеп Шаяртырга өйрәнәләр. Менә шундый булырга тиеш инде ул чын татар балалары! Сөйләсеннәр урамнарда теге район Балтач Малайлар дрес юлга басты караучысы булгач.
Аек мин Лена, аек.
Балтач районы Сарымсак КВН командасы. Так, шулай ук, шулай ук. Э, Айвазның йөзенә карыйм да сразу ничектер моңсуланып утыра. Әзерәк командалар өчен куркам. Әйдәгез, нинди смайллар, дуслар, нинди нәтиҗә? Рамиль Закиров моңсу смайл куйды, беренче иттереп. Искандер елмая. Аха, Гөлназ елмая, Җәвит абый елмая һәм Айваз моңсу смайл. Ике моңсу смайл, өчесе елмая. Менә шундый нәтиҗә, дуслар. Гөлназ, синдә микрофон.
Дөресен генә әйткәндә, Хамада көтеп утырдым мени, менә хәзер, менә хәзер булыр ул шаяру, менә хәзер булыр дип. Моментлары ошады, шуңа күрә төшереп калдыра алмыйм, моңсу смайлик куя алмадым, чөнки булды моментлар, миңа ошады. Һәм э, миңа бигрәк тә бу команданың, әгәр дә без э, әйтсәк, э, эмоцияләре ошады. Алар шундый бирелеп уйныйлар һәркайсы, тырышып, менә бу егет бигрәк тә, әйме? Э, кемдер аерып әйтәсе килми, менә бу ана образы кызыклы, кызыклы итеп кертелгән менә бу э, аларның чыгышларына. Шуңа күрә елмайдым.
Рәхмәт бик зур. Хәерле кич. Мин инде үз чиратымда теге беренче тапкыр жюри әгъзасы буларак утырам, шуңа күрә моңанчы мин инде хәр уенны теге тамашачы буларак карап бардым. Хәм мин бары тик бәйләгәндә ни өчен моңсу смайлик куйдым, мин беренче чыккан команда белән чагыштырдым. Минем өчен беренче чыккан команда кызыграк иде кебек. Хәм инде бу команда миңа менә

Яңа Чишмә, биш XL КВН командасы каршы алабыз. Яңа Чишмә, биш XL командасы. Сәлам, кызлар! Сәлам! Кәефләрегез шәп, күренеп тора. Кызлар, биш XL, нәрсәне аңлата ул? Биш XL ул безнең кебек менә зур размерлы матур кызлар икәнен аңлата. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез?

Айгөл, кая барасың? Базарга! Ә, бу җүригәме? Юк, җүригә түгел, үземә ашарга алып барам.
Без килдек!
Сәлам Казан! Хәерле кич, дуслар!
Кеттегезме? Ашау барамы?
Бишектә командасы Казанга килдек тагын.

Аеруча кайберәүләргә кагыла. Кара,
сак кыланыгыз дигәннән, мин фитнеска язылган идем ике ай элек. Үземдә бер үзгәреш тә сизмим. Адресларын белеп, барып сәбәбен белеп кайтам әле. Аша, ашарга, ашарга, ах, ашарга, ашарга, ах, аша, ашарга, м-м.
Кызлар, миндә проблема. Нинди?
Мин берничек тә пресс ясауның вакытын туры китерә алмыйм. Йә яңагын ашаган булам, йә ашарга вакыт җиткән була. Менә тагын килеп җитте. Ашарга, ашарга, ох! Ашарга, ашарга, ох! Ашарга, ашарга, м-м!
Искәндәр, Кая иттең 57 килограмыңны? ПП? Эне? Иге? Предатель! Аша, ашарга, ашарга, о, ашарга, ашарга, о, аша, ашарга, м. Сафарка, су астында фотосессия ясап, моның беркемдә дә булганы юк дип язып куйган. Ә моның булганы бармы?

Аның янына Айгөл килгән. Шул көннән башлап, ул баланы беркемнең дә күргәне юк, ди. Ха-ха-ха-ха-ха!
Ул монда. Мин сиңа бик рәхмәтлемен. Син укыганда бер кемгә дә күчертмәдең. Һәм шунлыктан минем корбаннар Була торды. Айваз, син элек миңа күбрәк ошый идең. Ә хәзер син

Аел, балакаем, кайт, кайт әбиең янына. Әби, мин бераз йөрим әле.
Балакаем, эш сыер эчелми калды бит әле. Эчелми?
Ә, ул аны бит савып тормый. Менә шулай гына эчә.

Татар халкының итәге кебек киң күңелле һәм төрле размерда! Аша, ашарга, ашарга, ах, ашарга, ашарга, ах, аша, ашарга, м-м-м.
Яңа Чишмә Бишексель командасы! Менә шундый чыгыш булды һәм инде әйдәгез бөтен Игътибар жюри әгъзаларына, Гөлназ елмая, Җәвит абый елмая, Искәндәр, Рамил елмая һәм Айваз елмая! Бишесе дә елмая торган смайл, дуслар! Котлыйбыз, котлыйбыз, кызлар, сезне! Биш смайл булды, озатабыз сезне сәхнә артына. Импровизациядә күрешербез. Дәвам итәбез, дәвам итәбез, безнең хәзер чиратта Тукай районы. Тукай җыелма командасы, каршы алабыз! Тукай җыелма командасы, Тукай районы, сәлам! Сәлам! Яңа кешеләр, яңа йөзләр, яңа форма, нәрсә булды? Менә акча җыйдык та, җаңа кешеләр сатып алдык.
Аңлашылды. Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Рәхмәтебезне Тукай районы башлыгы Камаев Фаил Мисбах улына,
Һәм Сәхбетдинов Илнур Илфатовичка белдерәбез. Зур рәхмәт! Тукай районы әзерме җиңергә? Әзер! Алга! Каршы алабыз! Тукай җыелма командасын!
Җәвит Шакиров! Айваз Садыйров! Сине белмим мин! Гафу итәрсез! Хәерле кич, дуслар! Жюри белән таныштык, әйдәгез команда белән танышыйк. Бу Филия. Аның кушаматы Плау. Нигә плау? Чөнки ул Казанда туган. Дуслар, чирек финал, кемдә нинди яңалыклар бар? Фирдүс Тимаев беренче булып вакцинация ясаткан. Шуннан. Шуннан.
Побочный эффект, карагыз. Мин сине
Дөресен генә әйткәндә, сәхнәдә Җәвит Шакировның иң яраткан командасы.
Егет иптәш дустын өенә алып кайта. Әни, мин үзем генә түгел. Килә монда!
Тиз бул! Кем бу? Ну? Ник бу шапшак малай көне буе бездә утырамыни? Соң? Ник аның үзенең өе юкмы әллә? Ник, мин аңа дип ашарга пешердеммени? Ну, әни! Әни димә! Беләм әни икәнемне.
Яз, җаваплы гашыйклар. Дәвам итәбез. Һәрберебезгә дә мондый кешеләр шалтыратканнары бар. Алло, син хәерчелектән туйдыңмы? Туйдым. Синен акча я кытлыкмы? Кытлык. Синең бай буласың киләме? Әйе. Чык та эшлә, ялкау! Ну әни! Әни димә! Ике сыер серләшә.
Сәлам, Машка! Сәлам, Машка! О, вот хуҗаларның фантазиясе. Кара әле, охо! Син нәрсә, пирсинг ясаттың? Ясатты, килде, тиште, китте.
Нишлисең? Рәхәт тотам.

Ну тарта! Их, ансы гына инде аның ярар. Кара әле Машка, бер, бер күрешкәч, әйдә бер җибәрик. Әйдә.
Ишек!
Сәлам кызлар! Блэк Ангус!
Сез йолдызны күрмәдегезме?
Кемне? Теге бер мөгезле, кәкре тәпиле, сынган коерыклы себеркенеме?
Әйе.
Танышуыма бик шат. Йолдыз!

Җәвит, синме бу? Ә, юк икән. Җәвит, синме инде бу? Син һаман да яшь, гел үзгәрмәгәнсең. Җәвит, хәтерлисеңме безнең җәй көннәрендә сыерлар савып йөргән вакытларны? Ә Машканы, Машканы хәтерлисеңме? Мин әле аны һаман да савам. Җәвит, хәтерлисеңме безнең сәндерәдә нәрсә эшләгәнне? Мин әле аны һаман да эшлим. Печән эше бетми шул. Җәвит, мин бит сиңа буш кул белән килмәдем. Мәле, ал. Менә монсын да ал. Син уйлама, бу сиңа күчтәнәч түгел. Син миңа боларны сатырга булышмассың микән? Сата алмыйм бит! Әбей! Хәзер, ха. Җәвит, мин сине сәхнә артында көтәм. Call me Җәвит! Әбей!

Тукай районы КВН командасы, рәхмәт дуслар!
Тукай җыелма командасы, Тукай районы, алкышлыйбыз! Җәвит абый елмая, Гөлназ елмая, Рамил, Искәндәр һәм Айваз елмаялар. Котлыйбыз, котлыйбыз сезне, әфәрин! Егетләр, кызлар, чыннан да бу тукайча булды. Ну планканы күтәреп куйдыгыз, афарин, молодцы! Әтигә күчтәнәч биргән кешегә мин һәрвакыт та елмаям.
Зур рәхмәт! Менә шулай тереп, шулай тереп, Тукай КВН командасы биш елма торган смайл. Котлыйбыз сезне һәм сәхнә артына озатабыз. Һәм инде, дуслар, безнең шундый нәтиҗә, ике команда биш смайл, берсе Балтач, өч смайл һәм Арча, дүрт смайл. Әйдәгез, барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз. Импровизация бәйгесе. Чыгабыз, дуслар, импровизациягә. Бүген безнең импровизациянең исеме Кызык хәл. Жюри әгъзалары сәхнәгә чыгып, ниндидер кызык хәлгә катнашалар. Һәм инде шул кызык хәлдә Сезнең бер җөмлә була, ниндидер башлангыч җөмлә, шул җөмләгә, шул кызык хәлгә сезгә кызык комментарий уйлап чыгарырга кирәк. Кемнең комментарийлары кызыграк була, шул җиңә, дуслар. Башлап җибәрәбез, кызык хәл, импровизация. Рамил Закиров, чакырабыз сәхнәгә, Рамилне, әйдә, чык монда. Син безнең буласың полицейский, ГИБДД. Син, Рәмил, безнең машинаны туктатасың һәм әйтәсең, Багажникта нәрсә? Менә шулай. Багажникта нәрсә?
Багажникта нәрсә?
Әйдә. Так, Тукай.
Лейтенант Закиров, багажникта нәрсә? Маскалар!
Яхшы, башланып китте бу. Так, яңа чишмә.
Старший лейтенант Закиров, багажникта нәрсә? Күрдегез бит инде. Ит!
Әйе. Так. Рамиль, э, тагын бармы вариантлар? Минем юк. Ярый, э, зур рәхмәт, кызык булды, Рамиль. Дәвам итәбез, Гөлназ Сафарова! Әлбәттә, сәхнәгә. Гөлназ, син бит машина йөртәсең, син бит һәрвакыт машинада. Менә син автослес, автослесарь. Автослесарь. Автослесарь. Һәм инде синең җөмлә шундый. Нәрсә ватылды? Тукай, әйдәгез.
Нәрсә ремонтларга? Минем бер әйбер дә ватылмады, но сезнең кыйда туктар өчен бөтен әйберне бетереп ташладым ватып.
Үбеп тә куйды, аңлашылсын өчен. Так, бишексель. Нәрсә ватылды? Күренеп тора бит инде бамперга Айгөл типте!
Рәхмәт! Рәхмәт! Балтач!
Нәрсә ватылдым? Минем магнитоланы ясап куегыз әле, пожалуйста! Нормально.
Ярый, дәвам итәбез. Искандер Шакиров. Искәндәр Шакиров безнең чыга сәхнәгә. Менә хәзер шул эскәмбиягә ятып, прям э, аркаңа ятып, рәхәтләнеп җырлыйсың. И туган тел, и матур тел. Э, Әткәм әмкәмне ике ике строчканы җырлыйсың һәм инде команда чыгып ничектер менә кызык комментарий била- бирергә тиеш. Әй, әйдә. Так, бармы вариантлар? А, яңа шишмә. Так.

Сиңа ничегрәк җырлыйм икән? Һи, туган тел! Һи, матур тел! Менә сиңа Татарстан!
Балтач булды бу! Һи, туган тел! Һи, матур тел! Һай, өйрәтәм мин, ничек настоящий рэп җырларга кирәк. Сул аякта Галеш 42, уң аякта Галеш 56. Сез сорасагыз, ничек шулай булды? Кичә аштан соң Галешләр буталды.
Рәхмәт, Тукай районы, Яңа Чишмә.
И туган тел, и матур тел. Тор!
Нәрсә ятасың? Гимнны басып җырларга кирәк.
Яхшы! Яхшы! Шуның белән рәхмәт, тәмам, Искәндәр, сиңа бик зур рәхмәт. Һәм инде Айваз, Айваз Садыров сәхнәгә. Айваз, син безнең э, доставщик еды. А, менә әйе. Кышкы кыяфәт буенча бик дөрес туры килә торган Әйе. профессия. Алып киләсең менә э, ашарга. Һәм синең шундый җөмлә. Ананас, киви, сарык ите пиццасын сез заказ бирдегезме? Тукай.
Ананас, киви, сарык ите пиццасын сез заказ бирдегезме? Шулай инде, бала тугач, акча җитми, икенче эшкә күчкән.
Яхшы, яхшы, башлап җибәрдек. Ананас, киви, сарык ите пиццасына сез заказ бирдегезме? Юк.
Бәтәч, Айваз, Оршәпет көллиятен бетергәч шунда эшкә урнаштыңмы ни?
Туры килде. Юк, без. Яхшы.
Так.
Ананас, киви, сарык иде пиццасына сез заказ бирдегезме?
Айвазны аша күрмәгез. Так. Яхшы. Балтач, Ананас, киви, сарык ите пиццасына сез заказ бирдегезме? Сезнең хатыныгызга ярамагач, монда ташый башладыгызмы инде әллә? Рәхмәт!
Рәхмәт!
Рәхмәт! Аябас! Җәвит абый! Көтәбез сезне шулай ук сәхнәдә! Оп! Оп! Җәвит абый, сез убырлы карчык. Гафу итегез, гафу итегез. Рәхмәт.
Сезнең җөмлә, нигә килдең? Ә? Нигә килдең? Шундый. Чакырдыгыз бит.
Уже танымыйлар моны кидергәннәре.
Так. Ага.
Нигә килдең? Кем булсаң да, мин сине бары сәхнә артында көтәм, Җавит.
Бу безнең Тукай районы булды. Яңа Чишмә.
Нигә килдең? Син килдең, ә миңа килергә ярамыймы, сеңелем?
Әйбәт. Яхшы.
Орча. Нигә килдең? Җәвит абый, убырлы карчык булып кылана бирмәгез инде, сезне Рамил көтә. Ой, Искәндәр!
Әти!
Малайларны бутый башладылар бүген. Бик ни. Нигә килдең? Башта минем белән куркыталар иде, хәзер синең белән куркыталармы?
Тагын вариантлар бармы? Булмаса, бик зур рәхмәт, Җәвит абый.
Беттеме? Әйе.
Зур рәхмәт. Алкышлар жюри әгъзаләренә һәм безнең командаларга. Дүрт команда. Чирек финал, ярым финалга икесе генә чыгарга тиеш. Жюри әгъзалары, барлык игътибар сезгә. Нинди ике команда безнең ярым финалга чыга? Хөрмәтле Уенчыларыбыз, алып баручылар, алып баручыбыз һәм хөрмәтле тамашачылар, менә мондый бәйрәм бүләк иткән өчен шушы командаларга беренче чиратта зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Уңышлар телисе килә. Менә иң җаваплы вакыт килеп җитте. Сез үпкәләмәгез, бәяләр барсы да реаль. Барсы да сезнең чыгышларны карап, чагыштырып, Бирелә, шуңа күрә менә киңәшләштек һәм шундый бер фикергә килдек. Менә мин сездә, менә бөтен командаларда сез сәхнә артыннан күзәтеп торасыз, кайсы команда чыгыш ясаганын, шулай бит инде, бары күренеп тора динамика, мәзәк, юморны шулкадәр отточенный, шулкадәр кыска гына, матур гына нокта куелган һәм хәрәкәтләр, Менә шуңа күрә дә мин шушы ике командага, Тукай һәм инде Яңа Чишмә командасына бирәм. Но, егетләр, кызлар, әле сезнең алда булган командаларда шулай ук бик тәвәкәл, бик матур, бик көчле чыгыш ясадылар. Әле ярышырга монда җирлек бар, шуңа күрә уңышлар. Ә инде сез әле барсы да алда. Исән сау булыйк.
Зур рәхмәт.
Ике дус спортсмен э, марафонда катнашырга булганнар. Э, чапканнар 30 кеше арасында һәм э, берсе дә беренче урынга җитмәгән, артта калганнар. Шуларның берсе э, мине чыкмый инде бу, э, күрәсең йөгерү минеке түгел, миңа китерергә кирәк дигән фикер килгән, фикергә килгән дә ташлаган йөгерүен. Икенче э, йөгерүче э, күрәсең миңа тагы да ныграк әзерләнергә кирәк, Миңа тагы да күбрәк көн саен йөгерергә, чабарга кирәк, диеп әзерләнгән дә икенче елга килеп, шушы марафонга беренче урынны яулаган. Шуңа күрә, хөрмәтле Арча һәм Балтач, сезне икенче ел да марафонда көтәбез.
Минем менә йөрәкләрем өзелә инде, кемгәдер сау булыгыз дигәндә, йөрәкләрем өзелә, чөнки, Беләм, никадәр тырышлык кирәк, никадәр әзерлек кирәк, никадәр барысын да истә калдырырга кирәк, уйнарга кирәк, аннан соң каушыйсың, ә болар миңа нәрсә әйтер диеп уйлыйсың. Ләкин болар барысы да безне тагы да ныграк булырга өйрәтә, безне тагы да алгарак барырга өйрәтә. Шуңа күрә үпкәләмәгез, ә бары тик алга барыгыз. Сез, сез. Минемчә, әле тагын әзерләнергә тиешсез. Үзегезнең юморыгызны ныгытырга тиешсез. Ә менә бу ике команда, Тукай районы һәм Яңа Чишмә, алар үтәләр. Welcome! Алга!
Кемнәрне, кемнәр җиңә икән бүген? Бу инде бик авыр ике генә команданы сайларга. Ләкин менә Тукай һәм Сарымсак бит инде, Сарымсак, Сарымсак командасы, командалары, аларның заходлары бик кызык иде. Именно шуткага заход. Һәм инде добивкалар прям нокта куелган. Әти әйтмешли, нокта куйдыгыз. Шуңа күрә минем, мин инде сезгә тавыш бирәм.
Бәяләү бик җиңел эш түгел икән. Мин бүген менә шуңа ышандым, шуңа инандым. Э, шуңа да карамастан, бу уен, бу монда инде җиңелүчеләр э, юктыр дип уйлыйм мин. Чөнки э, төшеп калган командаларга алдагы уеннарда тагы да яхшырак әзерләнергә ничек дип әйтим, кимчелекләр өстендә эшләргә. Ә инде миңа калса, мин бүген юморны бәяләдем, миңа бик ошады бүгенге уен. Катнашучылар, сезгә бик зур рәхмәт, барыгыз да молодцы. Әйдәгез, алкышлар биреп алыйк әле аларга. Чыннан да. Һәрбер команданың үзенчәлеге бар, харизма, актерлар, барыгыз да афәрин, молодцы. Ләкин миңа иң ныгы бүген ошады Яңа Чишмә.